rangu ndinonzi Rita Nyamupinga ndiri mudzimai anorwira kodzero dzevanhu zvikuru ndakarerekera kukodzero dzemadzimai nevanasikana ndinotungamira organization inonzi Female Prisoner Support Trust iwe zveinozikanwa nokuti Fem Priest. Fem Priest yakavambwa mugore ra 2012. Chinangwa cheFem Priest chiri chekuda kuona kuti madzimai angabatsirwi sei kubvira panguva yekupara mhosva kusvikira pavanoenda muturongo nekubuda kwavanozoita muturongo Takanyatsotarisana nekuti magariro avo vari mumatorongo akamira sei nekuti tinoziva kuti mamwe madzimai anoenda mutorongo ane pamuviri kana kuti vaine vana vacheche. Saka izvozvo ndozvezvimwe zvinhu zvatinotarisana nazvo zvikuru. maererano takatarisana nemagariro avo panguva iyoyo yavanenge vari panguva yeusungwa kana panguva yekupika jeri ravo uyezve tine mamwewo mabatsiriro atinoita madzimai aya nekuvabatsira ne tichibatsirana nevanotibatsirawo munyaya dzekuti ti legal aid yatingatiwo magweta ekuzimbabwe women lawyers association vekuwilsawo vanotibatsira e, nekuti mudzimai paanosungwa paye anowanikwa achitya kumira mumatare edzimhosva asi anenge anopedzisira azobvuma mhosva nyange yaasina kupara Kana asina kuwana gweta rinomubatsira, ndove vamwe vanhu vatinosangana navo ivavo. Asi zvikuru zvimwe zvatinoita ndezvekuti kana madzimai aya abuda mutorongo, tinoda kuti vasangane nemhuri dzavo. E, tinoita inonzi victim offender dialogue, kwatinosangana nevavakaparirana navo mhosva. nemhuri yavo kuti vanzwisisane pave neukama pave nerunyararo peace building tinoshanda zvakare e, nekuti vanhu ava kana vabuda mujeri vangabatsirike sei tine inonzi starting point project iyo yatinobatsira madzimai ava nyangwe nekamari kadiki diki kuti vatangise zvekana kamusika kana kutenga nzungu dzekudyara zvese izvowo tinozvibatsirwawo nemasangano akati wandei kazhinji kacho madzimai ava kana vodzokera kumba vanenge vasina kana pekushandira chaipo kana pekubikira chaipo tinobasina kana pekushandira chaipo kana pekubikira chaipo tinokumbirawo zvinhu zvakati wandei Tichishandisa Women's Coalition of Zimbabwe, unova mubatanidzwa wemadzimai akati akati wandei vanorwira kodzero dzemadzimai, tinounganidza zvinhu tonopa avo vanenge va, vachida rubatsiro rwakadaro. Tine inonzi zvakare Rapid Response Program. Munoziva kuti kana vanhu vapinda mutirongo, kazhinji kacho pamwe anouya kuzopikira Harare, iye akaparira mhosva ku ku Chipinge maererano nemutongo waanenge apiwa. Vaye vane mhosva dzepamusoro dzine mitongo yakareba vanohwinzwa Harare. Haana waanoziva. Ane zvinhu zvaanoda zvekushandisa mu, ari munguva ye, yeusungwa zvakaitawo zvakafanana nesipo yekugezesa. Kana aine mwana mucheche anodawo kana manapukeni kana nhumbi dzevana dzekupfeka. Izvozvo tinomhanya nazvo uyezve tinogara navo pasi tichiita iye inonzi counselling, psychosocial support. Sezita redu rinoti Female Prisoners Support Trust saka zvese zvandataura izvi zvinoenda pasi pe support kuvasimbisa kuti kupara mhosva hakusiriko kupera kwehupenyu nekuti takanga taongorora zvakare kuti madzimai akapara mhosva munoona paipa mutirongo nekuti vanenge vasina pekutangira zvinoita kuti vapare zvakare mhosva saka kana vasina kupihwa iyo counseling kana tisina kuita kufenda Victim dialogue iyoyo hazvina zvazvinobatsira. Tine mamwewo maprogram atiri kuita atakatora nyaya dzemadzimai inonzi Her Life Behind Bars yatakabatsirwa nevanotitsigira vanonzi Womankind vanobatsira madzimai, masangano emadzimai ari kuda rubatsiro hwekuti vashande nemamwe madzimai kuti vazive nezvekodzero dzavo dzingave kodzero dzekusungwa, konzero dzeutano, kodzero dzekuziva mutemo chaidzo. Womankind ndoo yakatibatsira zvikuru. Tine imwewo uh, organization wo yakatibatsirawo kuongorora maererano nezvirwere zvinorwarwa nevakadzi zvakaringana nevakadzi yatinoti yo sexual reproductive health and rights vakatibatsira zvikuru nekuti tiite maprograms iwayo e, mushure mekunge madzimai aratidza iwo kuti vane zvavanosangana nazvo ingave zvakaita sesanitary way kana vari mumatorongo izvozvo tinoramba tichingoita basa iroro Hatimirire ipo pano, tinoramba tichiita basa iroro zvikuru kunyaya nekuvabatsira ne tichibatsirana nevanotibatsirawo munyaya dzekuti tikwanise kuita maprograms iyaya vanotipawo nyangwe zvinhu zvakaita semari Kana zvinhu zvekushandisa zvinodiwa nevanhu vari mumatorongo. Tine hukama zvakare nemamwe masangano anoshanda nemadzimai vanopa zvinhu zvakaita se legal aid yatingati iwo magweta ekuzimbabwe women lawyers association vekuwilsawo vanotibatsira e, nekuti mudzimai paanosungwa paye anowanikwa achitya kumira mumatare edzimhosva asi anenge anopedzisira azobvuma mhosva nyangwe yaasina kupara kana asina kuwana gweta rinomubatsira ndove vamwe vanhu vatinosangana navo ivavo asi zvikuru zvimwe zvatinoita Ndezvekuti kana madzimai aya abuda mutorongo tinoda kuti vasangane nemhuri dzavo e, tinoita inonzi victim offender dialogue kwatinosangana nevavakaparirana navo mhosva nemhuri yavo kuti vanzwisisane pave neukama pave nerunyararo peace building